Mari. Ipine besi kagure ni chako mana gilayo.
Onya sema. Ichama mana ka latir. Ineno, ineno koyo ni. Eh. Koyo ni nyakilago bwana bingeni.

Imbe ja probo. Ana ja probo.
To da ka senge yo. Ana nga ja probo.
Ka ke tin tin ni. Eh. Ya oke chal. Enyo ti luo re na ja biye. Pare ni an ka luo ki pa ji ya winjo ni jok mane ji o mane ni ti do ti. O ange ni ja biye. Ya ujulo ke chal.
ema bako bako ji ing'eni koro ji kaneno ga rasta kae to gineno ka denda tete to ginyalo paro na javier kata jabas kata jabas
kata mana japrobox olwenda maringo dhi oyugi but probox bana oluor kod wacho ng'ato probox omiluor Probox miluor kabisa. Wana mwani ngo Miles Maboyo. Wana mwani ngo Miles Maboyo. Chini mwana ni cha ni cha avijo ko simu na mwana maja Probox bine jua. Eh. Ni jo Probox ani kuro chai pabini. Oringwa. Ani ndo ndo kaka samuni ndo ndo kana mana zenya tima mama de de de gal.

No- no- ni- ni koro nolal mani ji nodhi kanye Iyudo Yesu e base. yudo yesu bis Gi- kendo gi- nomadhi yath gi joma dongo Kaso ni me wage tek. Musa ipenje niya. Eh. To ni lal kanyo ni ah in ukia ni noningo bedi ka unu tich adek wan ga e base. Iwasi. Eh, giwase Eh, ochele giwasa eh. Lakini lakini gima dobedo fani Eh, ni koro wawach ni Yesu koro osebet koro ah, joma nowuotho go ka koro Eh, koro pita gini.
Eh. Koro gidhi kata Koro timo. grup mane luwe cha Eh, Koro gidhi kata jokoluwe yalo kata- kumoro. jokoluwe kata wawach ni koro ne giluwe are kibira Eh, ma gidonjo kode madhari koni koro wawach ni ya kibira ega lili. Eh, Madhari koro bet kata kata jaongo jaongo. kata jaongo Jeriko. Eh. Koro ne gidwarawo.

Si unajua vile Kibira otimo chuodho nyaka nara ukakaw gambo. Bali Yesu. Oyingeni Kibira kaja.
Ah, ah. Eh. Koro gima niko ni Yesu ni nenda Kibira kaja. Eh. Koro kaka nobedo panis chama pod joka rodhecha. Mm. Joka nose nego Yesu kapoko buro yao. Ah, ah.
Ngama tibe nene richo. Ukawuondi. Ngama tibe nene richo.
Kibira kakolo kikawa kata mana tong achiel. Mm. Mandas kende miyudo yudho ni fi. Nipiece kae. Mm. Biro goi.
Ah, but Yesu Mandasu pa hivyo.
Yesu ing'e gima omiyo odok oko. Kagoro Yesu ing'e ni macha gima nowacha wacha ni para para. Ne en pa Judas. Judas ema ne dwacho. Yesu noko Yesu noko ne geto kech Yesu jogeto jogeto gin jok moko mohero ga chiemo. To Yesu donge momiyo ji eluf abich yago chiemo cha yawa. Wenge macha Eh, kono ichaki negi geto yawa kata magari yesu do survive maber maber nikech waka wach kata nodhi kata gomongo oloko pi kong'o kaka notimo galili cha to ng'eny machalo geto eri mang'eny joma donege ne en joba nikech koro onge kama ji koro lare eh, ji lare ng'ato lare kamongo wacho kamongo wacho kong'o miloso Kamongo wines and spirit ji ok mete to koyo kamongo pe ji yaba to ti ji ok mete nya Yesu ti no Yesu to kongo tinono sokowa no ng'ano. kono ji ne oche ne ocho kagulni ji metho sani anna ka kagulni abiriyo noloso na gin biso Omae, no gimamiya nyiero. Yaani nacho asefwenyo. Ng'eni muma be nyaka ichambua. Yesu oloso na gin biso Ne. Eh.
Koro na imagine ni ang'o ma dine mi Judas parre malich kamano ma us wuod Nyasaye? Ni siling piero adek. Piero adek. But kati ma kata kati no bendo we chamo go gimoro. Kwani mago chapi dedi.
But chapa to. Mano kala chapa ta jel mono 20. Ah. To bwana ngani. Ang'o mi odong ki nyeo ma 20 dong 10 odong. Ang'o mi okapani ya. En chapa ma 20 gi mandas. Eh. kata gi chaya koro ne bwana ni mano wuod nyasaye ma yesu ng'ano dhi uso kamano but ok apar ni pache ne nie pesa mhm. judas noneno kaka ng'acha ne iwuotho godo mhm. to owacho ni yawa ma ng'ama nade ni mamulo mana kubi to lokore kong'o ma ng'ama ma ng'ani ka make mhm. tause ne ji koro ji hayaye Video. En fa nyecha neni ma giparo maber. En maber. Mar loso mana business. Mar business. Joka mano dhi oloko pacho. Joka no dhi owuoyo.
Ng'e ni nitie gimoro minya timo by the way omyulo. To kaka kaka ng'ato time, baba pimni, kaka ng'ato time nikech inya bedo gi chuny mar timo gimoro maber ne ng'ato. Mm. Ng'e ni pesa kano yudo to ne gipogo gi Yesu. Though ni noko explain ne. Noko explain ne. Kanyo to notimo mana. Kata kata an nyocha kawo gwen jirani aluoko kamae. To jirani yuda naluoko gi pima linge sani koyo ngich na yo. Sani koyo ngich. Jirani oloke kako ng'e. Oloke kako ng'e. Ni nalo chamo gwen. Inyo biro gi mama bere bere. Ile ne moko fuo kana dadie. Koro in ni oko ne ngato ko. In ba kan ko ba chula. In mo ko bedo chuli ba de. Kaso wacho ni ati oloko gi loko kora winjo ka kene ka donje lani to ani maji siema. Isiemi. Eh, ko an mene do ngati nyeyo. An da an ma an kedo an tege gira ila no timore na. Ok ng'ato go. Mano mano kuma kuongo jolo. Ma- mar ariyo ne ne en ndalo ma korona odonjo natimo exercise koro natimo exercise gi gwende kama ochako niloko ni nadwa mako tuan wapim ma gi gweno koro mana kaka dang' utim Man to like one car udak marat marat. bwana wadak mana gi kidende ka bwana Ungeni une makweko nen udak sani gi. Ema dine Nyasaye koro mane gik mane odonjo chuny Yesu koro odok to ywak Yesu jawar dok chieng' chi. E pap e mbele ji. To wacho ne joka ni yawa kaka me kaka udak to kare wadhi mondo alosi kukada Yesu nobiro moyudo ka piny opogore. Jogo dai tidake landino nango yawa ok idare landino. An joka chanda wan.
Oguri. Yani yani gira gira weche miketo after miketo kata nyocha pimo lawo ngane dong ng'eny joki. Joki ang'eyo.
Gicha dhi loko.
Pima pima lawo kamano. Nongawe tol. Koro dong kapok inyewo lawo koro ing'e ni ipimo lawu no kopo ni oromi tidhi nyiewo ma inyiewo mari yawa ji eh, okawo yawa koni yawa napima pima yawa nasedhi gi lawu mano mari